Cinaacha gartee bitaa jala kaatee teessaa jechuudha. Cinaacha bitaa jala. Cinaacha bitaa jala kaayifteeti raftaa jechuudha kana. Dhageessaa? Kaayiftaa jechuudha. Maaliif kan si godhe jechuudha? Akkatti isaa amma hojiirra hin jira. Yoo gartee amma haa adawwii illee dhuftee gartee sitti illee hulaa si dhodhoofte jechuudha sun jira. Yommuu hulaa haa dhahee dhufee yaa si dhodhoofte jechuudha ni itii hulaan sun ifumaan qabdi. Tana tanamattuma dhiisii umee tanamaa firraa hin dhoorka. Isaan siin jee bar nyaata dhugaan jiru mee abdii akkam inni oo nurra du'ee akkam goonamee. Nyaata halee lagana nyaatee jira namni kun. Nyaata halee tan ilarraa jira bar hin du'u namni kun rabbii jeeti abdi irrumaa baniiti nyaatumaan kan naafi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtamtoota fi hordoftoota keenyaa baga jiraattan isiniin jechaa kan fagoo kan dhiyoodha nageenya kiyya kan jaalalaa kan kabajaa isiniif haa ta'u isiniin jechaa eegaa arrallee hunooti isinii dhiyaadheetiin jira isinii deebi'eetiin jira arra immoo maaliin dhuftee caaltuunii maaliin dhiyaattee gis takka arra bagis takka maali jettanii na gaafattamu yoo ta'e Ani ballo wallahi hedduusa kana rifachiisee yeroo takka itti na aarsaa yeroo waan inni dabarse waan inni nama godhaa ture waan waan inni Oromoo guutuu irratti hojjetaa ture gizeen tana hunda laale maaliif qalbiin akka abdiin ni najjeesaa ja abdiin ana immoo akka inni du'uun fadhu yoo inni kun du'e ilmaan kanarraa ilmaan nama lama qaba inni naan ta'an takkaan qaba an garuu mucaa kiyya guddifachuun fadha innillee ilmaan isaa guddifachuu fadha ilmaan isaa yoo yatiimayee yaan inni kun yoo du'e rakkoodha. Yoo du'e ilmaan kun gurguddatanii gabbahanii deebi'an jechuu isaan akka abbatti hin dhamaasne waan ta'eefuu inni kun gabba ijoolleen tun gabbaatee dhufti. Akkuma gabbaatuun dhadhagahanillee abbaan kee akkana akkana jedhanii naqqaruu danda'anii ijoolleen tun yaani nama biraa na yaamtee waan kan inni godhu jiru kana na jala namni naqqee waan godhuu danda'a. Saniifuu akka inni du'e hin barbaanne jechuudha. Amma abdiin niin ajjeesa waa'ee isaa ta dur beeka jechuu an amma waa'ee isaa hin beeku amman dhadhagahaa jira abdiin amma naa ibsaa jira jechuu yeroo nama yeroo inni waan inni dabarse kana an keessa gad bu'ee laalu mush anaa miti nama biraatu ka yaanii aarsuu nama yaachisu itti bulanii waan yaadani malee mush waan itti oolanii yaadanii miti saniif amtoota fardoftoota keenyaa hunootii abdiin lolee lolee lolee asirraa kute akkasitti innillee najicha kiyyan dhagahu dawallee itti goone kawaa hunda itti goone bishaan hunda narra naqee na jiisee dheengadda akkasitti ture ammoo warra maaliif hedduu takka na yaachisee itti yaadee hulaan itti qollofee biraa deema jechuu amma ballutti abdiin hulaatti qollofee biraa deemee nyaata hin nyaatu bishaan hin dhugu waan takka kalaas hammaa malleessa inuu mumkin mana balleessuu hin dhabu itti fincaachuu daanee mana balleessuu hin dhabu kaan akkaan godhu hin beeku yoo namuma naddafu inni abdumti itti fide malee ani gama kiyyaan naddafuu hin danda'u. Eh, Yaani manni balleessee jira guyya takka moo guyya lama gahee jira. Itti qollofee biraa deemee giseen ciisee yaadu har'a nama kana abdiin kun akkana godhe naan jee na goosisee booda an akkamii an jaarsa birallee maaliif hin barbaadu. Amma Isa durallee tokkoon heerumee isatti lammata jechu. Nama lama jechu. Maaliif tokko lama har'a tokko boru lama intalti abaluun sun akkasii akkasii san hin barbaadu jechu. Takka qabannaan sanumarratti hin diduu fedha. Fedhu haa duu fedhu akka fedhe yaani fedhu haa jasbaahu akkuma sooratti mana kan akka inni duun fedha. Akkuma inni taa'uun fedha. fedhu akka yaani imaa jaarsa naa tahee abbaan fedhe waan fedhe haa haasawu haa odeessu aaddii oromoon tayyu waan hin haasofne hin qabdu saniif inni kun manuma kana taa'uun fedha malee an akka irraa dhalus hin fedhu micuma kiyya guddifadhee yaani jiruu tiyya tana bireechee warra keenyallee akkasi maallaqa ergee fi tolchee akkasittiin fedha malee ani isarraa dhalee ilmaa maaltu godha kan hin dhalee bakka ittiin goone yaani isa kanas heerumee kabirallee isa kana jeesee Ani ardii tanarra jiraachuu hin danda'u jechuudha takkiin hin hidhamaa ta'u waan inni yaani namni sallee ni jira waan ta'eefu saniif hamtoota fardoftoota keenya inni kun gizeen itti bulee itti yaadee taa'ee kophaa tiyya yaadu haaluma anuma bira taa'eetuma gaa halaas akkuma nama maraatetti akka ijoollee xixiqqootti akkuma mucaan kee taphatutti waan namaddii taphate aadii akka inni duunfadhu jechuu hammaaman seenuun bishaan hin dhugu waan takka hin godhu zim jee mana keessa ciisa Sagalee isaallee ulaatti dhadha'ee dhadha'ee dadhabe. Alaantu qollofee Abdiin na biraa kute. Abdiin miskiinalleedha. Garuu an waan akkanaa kana waan yaaddu natti hin fakkaatu. Hedduu takka na yaachisa wantoota hordoftoota keenyaa akkuman itti yaadee isa kana dhamaasuun qaba jee gizeen itti yaadu isa kan na rifachiisee wallaahi hedduu takka na yaachise. Saniifuu ani ilma isa kana akkana godhani kabirallee yoo shawaddeen fedhaana kun nama guddallee haa Jasbaawa yoo jahe dhiise haa duullee jahe dhiise ka biraa sun akkam na godha dhufeeti qabeenya kanarra jechu qabeenyi kun anaa an anuu gizee namni kun dhufee na narraa ni fudhata bar asumaan na sossobee haa babiitti tiyya maalii tiyya jee qabeenya kana na dhaala jechu an akka namni birallee na dhaalu hin fedhu ilma mucaa kiyya ijoollee isaa lameen ana bas Inni waan hisaaba keessaa bahee jira jechuu balloon. Hisaaba keessa akkuma hin jirre laaleetiin hin du'u hin jiraatu iddoo sana qofa akka jiraatu hin fedhan. Akka jaarsan naa ta'u hin fedhu irrallee dhaluu hin fedhu waan takka hin fedhu. Kan hin dur irraa dhaleewu naa gaha. Saniifuu isa kana akka hin duune akka hin jiraanne. Hordoftoota keenya yaanii inni kun hedduu takka na yaachisee hedduu takka na rifachiise. Maaliif ilmi namaa kun akkana wal godhuun bareedaa miti. Akka inni nama godheettu nama cuggaarressee gizee itti bulanii yaadan nama yaachisa jechuudha. Ka birolleen akkana na godha jechuu, inni kun akkana na godha, anan isa kan akkasitti lappaasisee, jasbeessee, ilmaan isaati fi anaa fi maal jee yoo ka biraa shawaddeen fidadha jees, sunis na ilmi nama an dhale argee iwaa, ka biraa sunis ilmoo narraa dhaluu fedha, an ammoo ilmoo dhaluu hin fedhu. Yaman kana keessatti ilmoo dhaluu hin fedhu, ta lammadaa, ta duraatuu naa geesse waan ta'eefuu. Saniifuu Abdii irrattillee dawwaleetiin jiraa, dhufaa jiraa, mee hulaa irraa bani jeetiin karadhaa, yoo irraa banes, jal miila jalallee kufee kaa na jalallee gara galti jee ka waan yaani nakka natti hin fakkaatu mee ittiin da- itti dawwaleetiin jira karaa jira fuula keessan durattiin is- karadhaa mee du'aa'ii naa godhaa qophii kayya kan xumuraan afaana tura meen Jaaltu, hmm?
telefoona mashi kana goote hooka dalagaan xiyyeerna dheerottee jirta. Maal isaati?

Fuul maknee dura ta'ee tuun gurbuma kanatti haffaa dara jira. La haffaa isaa raqa jirti hin jenne. Mana sii lafa dhahee sii lafa dachee qabeenya sii dachee. Tasgabbaa'imee dura loluu dura ka tasgabbaa'imee yaabdi. Meeqa meeqa meeqa duban. Eh haa gizee inni kun amma misaali fi ana anaa fi sirri irratti waan kana godhu jira miti. Eh. Amma anaatu mana kana keessa raame. Yeroon taa'ee itti haadu itti bulee itti rafee laalu inni kun nyaata nyaachaa hin jiru. Eh. Bishaan dhugaa hin jiru. Haidhaa jira sanuu harka hiitee.

Haffata irraa jijjiiree achitti waan silaa nyaatamu itti kanneen kan biraa deema. Maal itti kannitamee amma Amma hula? ati hadiyyaa biraa si Hula. jechuudha. Waan gartee mata kophaa ta'uu jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanaas hogguun an si biraa deeme akka gartee ilmummaan abbaa kadhee gartee eh, harkaan gartee ulaa qabachuu dandeenyetti Wanna kana haa ta'eeti teessaa jechuudha. Kana immoo hogguu raftullee firraa baasuu hin firraa baasuu. Firraa baattellee cinaacha gartee bitaa jala haatee teessaa jechuudha. Cinaacha bitaa jala. Cinaacha bitaa jala haatteeti raftaa jechuudha kana. Dhageessaa? Haatee jechuudha. Maaliif kan si godhe jechuudha? Akkatti isaa amma hojiirra hin jira. Yoo gartee amma haa adawwii illee dhuftee gartee heddii illee hulaa si dadhabte jechuudha hin jira. Yommuu hulaa haa dha'ee dhuftee yaa si dhawtaa hojii jechuudha. Ni ifii hulaan sun ifumaan qabdi. Tana tana mattuma dhiisii umee tana maaf irraa hin dhoorka. Isaan siin jee bar nyaata dhugaan jiru mee abdii akkamin oo nurra du'ee akkam gooname. Nyaata halee dhagala nyaatee jiraa namni kun. Nyaata halee tan ilarraa jira bar hin du'u namni kun rabbii jeeti abdii irrumaa baniiti nyaatumaan kannaafi. Nyaata gaa galgala amma sa'aa sadii afur booda naatu dhufee

Tamaam. Wannin an fedhe akka yaanii na wajjiin taphatu, akka waanima achirraa ka'ee dhufeefi suurumaaf mana kana haa naa taa'u akka na wajjiin taphatu waa hunda naa godhee Caaltuu maal feeta? Maalin sii fida? Shaayi moo buna? Maal feeta naan jee akkas inni na wajjiin jiraatuun fedha malee hiitee harkallee walitti hiitee akka inni ol hin kaane tiraazillee jala guurtee nyaatallee akkatti azzabiin siin jee Na dhagaye.
azzabbiin dilli sun Sa maali? dhuga baanta. Aywa.
Azabu duraan beekta lubbuun baasa sin jeete. Lub- Yoo gartee finnee gaa goyimii ijoollee itti taphattu qofa lahaa ba'a bikka sana keenyee sanumaan godhaaf jedha sila. Godhemee inni asii gabboo inni dosa inni godhaaf. Garuu immoo waa'ee gartee sila jaarsummaadhaaf gartee sila hirriibaa faa waa takka isaa hirma deeggatin. San siin hin jenne bara Eh. akkuma inni gabbahee nama keessa jiraatee ala kana gabbawuun Ah, fedha. nama- nama keessa hin- Akkuma nan xunye.
Balloon wulii gabbee si- ala- nama jiraata. Akkas hin godhini akkuma akkas hin taaneen siin jemalee bara akkas haa ta'u hin jenne. Akka inni nama keessa hin jiraanne

hin dhiyaanne bira amma isarraa dawaa tana ulfaa'ina kennaaf guyyaa kan booda wali habala ta'eetu makka galtee inni haala si mijjeessee sun mana keessatti kaddaamaa si ta'u godhaatiin jira bara amma tana Kaddaamaa- dawaan tun Mm. dawaan tun xiqqoo xiqqoo hin barre guyya guyyaan guyya guyyaani mana mana akkuma godhe jimmaa tana arba ilmee jiratteeti arba jita Lalla. rabbi wajjin sababaan barabadhu Aywa. nuti akkasumatti jechuudha dawaan teenya arraas baruus itti goonee ta'e oguu walfaana jedhamte jechuudha akkaataa nuti itti aannan rabbi wajjin nuuf ta'a jechuudha Inni taa'ee- saniifuu isaa

Ee namaatis gartee jaarsaraa godhachitee ja- ilma- beeraas jechuudha. Jaartii gurbaa saniitis takka alatti miskiinummaan amma sanummaa irra fursaa ture jechuudha. Saniifi akkana goone malee isa eh, akka itti hibaa achi goonaaf miti. Bari yoo namni dhiiga si obaasee aanan obaasanii jenni beekame. Biyyee godhee fidneetii bari tapha barbaannaan biyyee fidnee akka ijoolleetti

duutu du'a agartee maal keessa kaatti dhufuun beekaa jiran. Isa kan. Ilma haalaan isaa kam jedhama haalaan isaa bee yaachi isaa barama baddu'aa fi jiru iddoo lammaa ta'e ta'uni agartaan An akkana tunfa dhuka.
baddu'aa dhajjefnu Mm.
haalaan isaa akkas goone malee isa Mm. lubba jira mana bicha kuni lafaa ka'uu dadhabeetti qaamni akka ganna qabu Mm. akka dubbachuus hin dandeenye akkas goone jira jechuudha. Bata amma haa dubbatullee dubbiin dubbatu wartee maal ajjettee nan Afaan waan waraabessaa sii yaama dubbate. jeeti waan biraa haasawa. Afaan waraabessaati. Afaan waraabessaa haa ajaa'iba siin misa. San bu'aa afaan waraabessaa barreessa.